Tin ceng abic nino dwe pyera aryo me dwe mia abongwen mwaka alip aryo piero angwen. Ladiro ma gidoro lok kom ma lweny me gwoko kabedo ma orumo lwak ki Gulu City gimiyo ni mon gamente madit omed lim mukene me konyo gin tit matek wek lweny i kom jo ma gitye balo kabedo ma orumwa ka med gigwok kabedo man obedo ma ipore. Ladiro magi gumoko kono lok megi dok tye jami mapol ma giromo timo ma gigwok iye lwok kikene tye iye lok kom pito yen ki dong bene gwoko yen ma tye ni wek ket cik ma romo konyo doro kabedo ma orumo lwak obedo i yo ma opore lacoc pa wan luo television ni david magere keli ripot matut ma kibiro doge i lokom alokaloka me piny
Lakelia ye. At least the one thing for now we can all agree on is the soap to use. He likes that it's big and lasts long.

Jo ma gineno lokom kaber ma orumo wa e golo siti gi mero lim mokene me tich maber. Waker budget makaro milion mia abiro. Tero nongi mwaka mwaka no wamini gi budget mo feo mo.
Bulu ma e Kalak e distrik guworo dwondgi kuom ng'o ma gimiti gamente otim me ilo kero pa gin. There are so many projects and programs which are being run by the government and of course expecting now
kadong lumemba me ot moko cik me lobo Uganda gudwoko tin nyamo loko mutama ki myeno dok cik Mao butneno lokom nyom ki dong ket pa keny. But now that we seem to agree both men and women that men can kill women, women can kill men, dom domestic violence is real, I think it's high time we brought that bill here. Afuoyo rini ajul dong kaneno yup milo wang'e mo chwiny kumbe tikore kore ania Sunday akumo tin cia abich nendwe piario medre mia bong'wen mwaka alip ario piero ang'wen. Adier migidor loko malweny migwa kaber ma orumo lwak Igulu City gamiyo ni mon gamente madito med limo kendo mekoni gin tij matek weke lwenyi kuom joma giti bala kaber ma orumwa kamed gigwa kaber ma nobedo ma ipore lodiero magi gumoko kono lok megi dakte je mapol ma karamo timo ma gikwak ye lwak kikene ti ye loko mpito yen kidong bene gwoko yen matiyene wek ket chek maramo kono dor kaber ma orumo lwak Obirio mopore. Achoch pawan luo television ni David Magere kelo report matut ma kibyaro doge iloko ma aloka loka me piny. Ludiro ma gidoro lok ma kwako kabedo ma orumuwa i Gulu City pwod gimito ni wel cente lim ma mitte pi timo jami mogo ma konyo lweny i kom kabedo ma orumuwa omyero omede ameda malo. Ludiro magi kono gimoko ni timo jami ma kwako lweny i kom kabedo ma orumowa mito lim madit adada ma i kul kare loko gavment nyo gavmente me te dero omyero guket iye i komgi. Gin gitye gineno ni lweny i kom gwoko kabedo murumowa obedo tic ma mito lim

makato milion mia abiro tero nongo i mwaka i mwaka onongo waminigi bajet mo ofeo mo mukene milion mia acel pyero abic mukene milion mia aryo but this time wacwalo wa milion mia adek eno ni obicero lok me me beautification ka ibino ineno areas wa ka wan wabedo iye o- main office ka ma meya bedo iye ni nongo wacako jwero ne o, wakato eh, yadi mogo pa nge nyingi ma en an environment office angeyo Mm. ma gitye ka dongo mabeyo adada ka icero bene peche stream channel eni i kin i kin city i kin kin city council ki dong eh, main main main main main town kacha business business center me town

Calo pii, calo dago nongo myero kigwoko maber. Ci macalo Gulu City watamo ni kong kiket gin ma pire tek department me environment nyo ma loyo kabedo murumowa ki dong landscaping ki dong generally natural resources department wek kilok face me Gulu City.

Father, umiyo korimogo, eh, umiyo ki organization korimogo. Ci kori ni ki pito weng kwene i kulu city kany. So kori neno ki miyo, ci walego ni... Paro magi, awi po.
We are dong pe po ba bat ki miyo kori maber. Seedlings maber jadada. Ma father man umiyo. Umiyo ki organization ma kiluongo ni Diere Tech organization. Ci dong gupoko, muken gubino poko wa kany, wapiro.

Pi lok angeya ma giyaro malac i One Luo TV, David Magere.
Mondo ma gitye ka bedo i te got ato kabedo ma tye i paco sub county Gulu district gitye ki gen me cako nongo mugo maber ma gibitiyo kwede i kom cuma rego ma kitero botgi ni ladot me gamente me Tadero i Gulu district Eyo miyo pe gin ma gitye i kin car wek gicak kede wi loc yo kene tye wi lodinge ki dong kweri dyang me fu wek gua woko ki can-ni. Mon to ma gitye gin makato gin miya adek dok gibiro i car acel gucwalo ki bot latela me kancil me Gulu District ma cung pi lwak ma i paco wek kikony gin gicak nongo yo me ile malo me cako bedo ki yo mo me timo gin atima. Ismael Jacob Jones obedo ka lubo kolok man ka ngwen en report committee.
I kare me yub man, mon to mukene gubedo ki wer me pwoc matek tutwal yo nge gamo cuma man. Wayero nyako ke, wayero nyako ke, wayero won gang, wayero latel ma kuyo dano ngeo, yab dogola. Rose Oketa, won kom pa dul ma ogur kacel, mon to ma giberi ato Hill Parish,

me kelo alokaloka i kwogi. Kun tye ki mon to makato miya adek kulu. Mon mukene ma bene gin gubino i yub man gunongo tek tutwal me kano yomcwinygi. Nongo watye i kwo matek e ento kom bedo kerwa dong angeyo ni dong woromo bedo tye dong medo cito anyim ki co lutinowa ma wadong kwede. Wabedo pi mwaka kare malac ma cuma pe i areawa.

Won kom Elsie Wan me Caro Kiceke ma tye i Paco Sub County i Gulu District tye ki gen matek tutwal ni kony man ma kimiyo ki mon to eni ni obo konyo me jingo kero pa mon man i yo me cente. Dong ma lubbe ki kelo cuma man ma ikelo tin weko mon to kacel ki lutino kic

inong ka rego pe ano kiken jo mukene ma a ki te oja we dog da ruoro kwiya pien ata oil dit ba da ruoro tu angaya jo mukene ma a ki copil mier mier mier ki ki doge tung kwiya cha mukene mier ku kar ku kar chere town unyo ku duk ku duk kwe ku duk ki gere ku duk ki i sianta te gwa mano ti chumba be achiel ken ma ti ka ti ci kel cuma eni obedo twon kony mo madit adada ma okonyo community ti ma kany ma ang'eyo ni oruto obikonyogi ma dire maka dong peko me cuma pe dok obedo tek tutwal lok Ki tungcel, Fifi Ayo ma tye lador ot pi gamente me te dero me Gulu Distrik ma en aye bene otero cuma bot mon to magi, otito ngo muweko en tero Cuma ka tyelo kor mon to me kabedo man. Ada, ci gin gupenyo ni akony gi gin acama. Ci abiro kanya no gi ti organized ah, kar eno mi gi gin acama mogo ma nam nam. Inge gin da kuluo ara yu ma megi ah, kun giwacho ni gin gitye ka bedo kacel ento gimito gimo ma omyero giti kacel calo grup pa mon to wek omed kero i cinggi. ci nino ni eno en aye lok me cung ma cake kede ci da foyo ni banga i nino matin wunu neno ki wangu ni kelo cung ma botgi ma wido sete oweny ci jimi ne odwiji milion angwen tan angwen gitye ki neno ni ka gitiyo kede maber myero giwil jimi mukene calo two ni fu ayo bene otiro ni gin muweko miyo kony ki mon to magi aye no ni gin gitye i dul

Me kabedo man, wutero cente milion angwen tonne angwen. Man tye kin dul ma dong gutyeko nongo kony ki bot lado ot pi gamente me te dero me Gulu District. Ismail Jacob Jones pi Wan Luo Television i Gulu District.

Loch pa dubuke tye ki tic matek ma kono tye me medo welo ma ma gitye te dul papadi man me dit kabedo mukene mapat ki Arua City ka ma gitye bedi iye kare man ento matut wanen ki bot Robert Ojok mone pi wan luo television.
Reverend Father Professor Epiphany Odubuke Picho

ma en bitic pi mwaka abicel i nongo ni odugo ke ki yero ka ki kwongo en i nino dwe apar abiro i dwe ma abongwen me dwe man ma yubbe otime ki i Saint Monica Gal Tailoring Center ki i Gulu City. Dong en lok ma pigi tego ni aye obedo lok kom uh, tela ki lok kom cene ki lok kom no lwongo Ah, man bene ah, fwenyo ah, wuoyi ma obidugu pari ki awuoyi ma obidugu brothers gi inone ka cokke me namba adek pa dul pa Missionaries of Jesus the Divine Masters guyero jo ma bikonyo ko odubu ke calo Reverend Father Richard Ben Drici Pasi, Reverend Father Dominic Tamale Anyanzo, Rev. Father Anthony Bomin kaachiel gi Rev. Father Thomas Olupot, Rev. Father Charles Idraku matila memba me dul man owaci dul man tye ka dongo oyoyot ma mito tela matir. Ngo tye obedo ni myero wanong yo ma watwero konyogi kede pien lwongo me bedo nyo padi me bedo nyo brada obedo lwongo ma kite pat pien dano weng ku ma twero bedo padi nyo twero bedo brada Kitungcel, Lasesedo Dr. Robert Leku mubedo Superior General i ceng adek i kare ma biweko tela owaci tela manyen ni mitte ni guti matek tutwalle me nongo lwongo mapol wek wel padi ki brothers ma tye i te dul man omedde. Uh, I'm happy to hand the baton to him because uh, for us in uh, our uh, community and in the

Dul man i nge gua gukobo gang kalgi madit i Arua i kare me lweny i kin mwaka pyera abongwen ki wiye. I kom kare-ni inongo-ni, dul man tye ki padi ma romo pyeraryo adek, Brothers, angwen, ki dong lumembagi mukene ma romo apar abic gitye i ceminary ka kwan i dul mapatpat, dul pa micnary, of Jesus the Divine Masters inon gi tika berwa papat maromo aboro ma weng nong'e i West Nile. Pi wan Luo TV, an Robert Mone ki Gulu City. Bulu ma gitye ka lak i district gukati ka loko kon ngo ma ginongo ediyo kom gin wek nen ni bene ginongo konyo jo mapapat ma gimito wake jing ke yarma meke ngero bere kala kone yup me kuya nian pa bulu le bukul ma ke gala chen pe district maro teme yup mo teme gang kal pa district me kala ke matut wanen kibot maiko onye kama minister pila komte so beno bilti e kono man clement kenneth ngalo bore obere kala ke bulu klo tele ge ma ke ti kala ke district iyo maro ta ko ke don kala la la pe ko me ke me ko de karman machalo bulu ma ke ti lo uganda

kami to kuon kama ikiwezi ipodi liya atimo auto blame uh, the implement as well the technical kami to kuon kama be sawa na otuniani yaro bede pongo do kare merare jiki

ame twero geno ne gimoro yaani mtoto ame ati ame koma twero geno ito gwen no geno ina ba mora titi ni ke okode gwen bala to mora eh.
Deputy RDC Mikalaki Patrick Bosco Opio wacho be Abumenti tie karachiel kede ayika ayika papat karachiel kede programs balanat PDM emioga

The youth are the real kind of owners of this country. Opio wacho be pongai mogo peka me kitie kede en me chano donj ikoda yika yika ni en amioche mogo e samoro kikei do abumenti paro pirgi. Michael Onyinge, Piwan Luo TV, Ikalaki District.
Mapat ki me lucu an moko cik ma gitye i Uganda ki mer kidwok tyen nyamo lok kom tam ma kimito dok cik ma mako lok kom nyom ki dong ket pa keny ma kilwongo ni mono marriage and divorce bill ma kon gitye nene kiketone matek me kiloko iye oloko dok cik i kare mon ma tim gero tye mapol i kin mon ki co e, labolle i kare ma kineko langwec ma tye anyuola i Uganda ma ongwec Olympic man Rebecca Cheptegei ma kiwango en ki lobo Kenya ka mutoye kun nongo gin ma otimme cabiro aryo mukato angec Ajot pa One Luo TV, Fred Kajubi, Kelita Mpalo memba me ot moko chik me lobo Uganda. Lochung' yot moko chik ma gitimo ni Flavia Rwabuhoro kaachiel gi laore me mawuok Gola South man MP Goreti Namuga okati ka chwako taman matek ilok ni mondo miet ni kineni kimero loko gwoko twer pa mon magi te lobo Uganda kun en ot moko cik ka yo kati konyo mani kati ki cik ma bukonyo timo mani yo mopore. Mr. Speaker, is about the Marriage Act. It's an ancient law. We cannot, we cannot be talking about a law that I think is 1904.

Justice is given and in time. te buk nyuto piny malik tutwal e mwaka alip ariyo piero aryo tim ger obedo mapol oyer ki pacent piero bongwen dok obedo koko alip apar wiye abiro miya abicel ki pyero abicel wiye angwen ka iporo gi alip apar adek miya abicel ki pyero abongwen wiye adek ma obedo tye mwaka alip aryo ki apar abongwen Mede komeno pasen pi arabir wiye aryo pa nywal Uganda pe gitye ki kit niye ma i kine laco twatwati ki gero matek me miyo pwod onyo bene neno kit me jwayo wi dakone piny. Geni wa ni mono cik ma tye i kare man i lok kom nyom kilwongo ni Mono Marriage Act ma kikero i mwaka alip acel miya abongwen ki angwen do oti matek dok pe tiyo i kom kit ma nyom ma gitye kwede i kare ni eni. Kare bet kamano, MP me Lwemiyaga County Theodore Sechikubo owaye ni mono mete pa tim ger me ot pe kono tye pien ni mono cik peke ento tye pi jami mukene mapol ma tye ka timme bene i kom kwo pa dano. Violence is violence. Whether there is a good law or bad law, there is no way you can say there are shortcomings in the existing law that enables or that facilitates violence.

Macalo wee nyamo lok tye kin lucu yon moko cik me lobo Uganda gin mito nongo lagam ma dong ber loyo me cobo tim ger me ot pien i kare man tye ka medde ameda dok mito lagam ma oyotoyot tutwal. Gin dong otiko roco nyamo lok i kom tam ma kimito ni odok cik ma obineno kit me keto maleng tutwal okori ki dong ngo ma tye i kom nyom, ket pa keny ki dong poke kacel ki bedo ki wat i kin co ki mon ma obineno maber tutwal kit me gwoko dano ma gitye i ot nyo ma gunyomme onyo bedo mukene ma pud gitye ka winyo awinya i mar. Pi lok ange ma ocwiny i wang luwo television, Fred Kajubi. Apwoyo neno ripot meno kelo ya giki yup me loko ange mo cwinye tin kany ki wan luwo television wapoyo ni mono pe keng neno yup madit tiki tiye nino me kwero lobo kulu kero pe kwero kuc obutime ba ka undergrounds matye i Gulu City obucakke i cawa adek ma odiko lucul pi yub man aye dul ma kilwongo ni Mono Foundation for Justice and Development Initiative ma gitye ka bubedo piny kacel i gang kal pa lobo Sweden i Uganda yo obutime i ba kare mondo binyuto atir i yub man weng kore kore i wan luo television pe ikeng neno yub man cakke i cawa adek ma odiko